Gai kita legal e gai kita legal. Ken ta bo favorito? Tabata stream den Facebook. Ken ta bo den? Tabata stream. Mi favorito ta kita mi ta Dibu Di Ruman. Numero Di. uno Dibu Di. Number jes dos Dibu Di den kayente mi ta ritrese ta kanta kla. Kla, toko a kabe nan. Sí. Bo sa tene Rams di Crepes di. Brother bo ta den? Mi ta den amo Morgan. Ke? Mi ta den amo, mi ta den. Como ta sinti bo? Doshi, doshi. Ke? Sumamente lekker. Dushi. Tambe tin un vegano den mañana esque. Bon, bon, bon. Bo sa pasa caba? Si, nos a pasa, nos a fine tune un par di coy. Ok. Anto, kende mi ta kere cu, no, mi sa kico cu ta bira anco. E machine, e machine mester a traha duro? E machine scaf? Si, el a traha un tiki duro, pero no ta tin masha hopi coy scaf, si, pero mas echt fine tune, eh. Mi na siento cu nan ya, mi ta un hende ki critis por ta pero ya mi ke duna pueblo di Kòrsou lo mehor dus. Con bay ki reacciona ora bo tende bo clasifica? Hopi great, hopi great mes, ma ya solamente amor di mi pueblo. Anto ma ya hopi great cu e ya tur hende ey nan na eigenlijk lo mas for wacht paneer bo sa den e ta fia e pila pensa ay ta ke gaya kita pero no nan a dun mega hoon gezellig.

Te posibel rei tumba den final ma e gewoon drumí den su hamaca aki bou nan. Gewoon riba un chel cu e mic den banda y nan. Brother, Guy ta drumi dushi si? Ta futbol mi ta tunga riba e telefon. Ah, bo ta hunga futbol? Si, fifa. Ah, bo ta hunga fifa riba e telefon? Si, cha. Anto segun cu bo ta tende cu ora bo ta bay? Si. Ora bo ta wara, ora bo ta kanta e tumba ku bo durmi aki debe aki. No, no, mi ta lanta si, pero di mes Stanley ta bezig ku bo ei. Anto esaki ta nos ta maka kaminda nos ta recharge no. Nos ta recharge anto nos ta nos ta bai si bin bai basila un tiki anto bo bai train no. Damn brother. Tres y tres den salida de Booth One. Bon, mi ta hopi contento, Charlie. Mi ta hopi contento, mi ta hopi, hopi orguyoso tambe dje team aki. Anto hopi agradecido na Randall Corson tambe como e director musical. Mi ta kere Juan a haci un tremendo debut den Festival di Tumba. Liber pa liber. Tanto Stanley tambe, Dopey prome bek el a clasifica. Anto, ya, ami un bes mas den final.

Bo ta bai pone muchu kos riba dje, no bo ta daña e smak. Anto mi ta kere atrabes di añanan di riba djobièrnè. Bo sa kaba dje kos. Bo sa kaba dje kos. Mi tin tin ke eksperensia riba djobièrnè. Anto ami semper djobièrnè mi ta bai pa mi have fun. Mi ta bai djobièrnè pa mi pasa masha dushi mes riba e stage ei. Anto kontagiá e públiko ku e kos ku mi ke. pa nan sinti ey. Bo ta hopi relax brother, ke e koe ta peligroso aki. Charlie, ya, mi ta wens di despues di tempo bo sa ta kiko tanto, bo ta relax, bo ta trankil anto laga laga tumba papia, laga letra papia, laga melodia papia, laga tumba papia anto laga ora to disidi, esey ta e kos mas esencial anto pa e publico gosa esey al final te meta. Exito brother. Charly danki brother su ko bon. Do shambu do pe bin trese su papel y brasa aki awo bon awo bin awo ki tur hende tin nan papel. Mende awo ki tur ko ta kla.

Ke men di Engeland praktikamente e bai alkansá bo meta di klasifiká e primera mento. Ke men wak domingo so pubira no, nada di pèrdè. Ke men di e strategia aña pasá di ward'é kohe un ratu den frishidèr bin kun'é bèk? El a logra, el a logra. Nos a nos a ward'ele, nos a traha riba dje, drecha pari kos aki aya, anto el a logra, nos a logra klasifiká. Ami plus mi a reglista, nos ta nobo di e kòke, anto e ta un dushi feelings no. E ta un otro un sin fo'i urban si pero tò. Sowiso pero a ya mi ta konsiderá mi artista urban ami ta artista gewoon ke men. Abo ta all around. All around mi ta skibi tur kos esei ta hasi Madushi tambe tur ku ta mi mes skibi mi tumba ke men e ta un feeling hopi bon ku mi a logra algu un meta mas ku mi ta tin mi tin algu mas riba mi CV anto bo a wak kita basa den final. Awor, pa bai ke skafmentu? Nos no a skafa hopi kos, bo sa. Ta algun kos di kor, pero e areglo si, nos no a hasi masha riba dje. Mei ta bon, nos ta kontentu ku e manera ke ta sonando kaba. Kon a bai ku eiribanan mes riba tarima e di ei ku bo hasi bo presente? Bon, ora mi a kuminsá promé ta ta un tiki strufa, so tur ku mi no ta skuchando mi stèm, ke men ta tin problema ku e monitòrnan. Pero un dado momentu mi di, No wòrdu nèfer, ke men, m'a koon duna tur kos di mi, anto bo mei a mira e resultado. Juan debutá tres i tres abo promé bes Stanley promé bia ke men di mi ta kere inter e team ta den un spirit of. Kontentu si paso nos ta basta uní tur hende a suport otro ke men ora nos a risibí e klasifikashon i ami ku Stanley yama otro mesora yama otro pa bien hopi emoshon si nos a bai topa otro tambe di bo tambe yama mi bisa mi pa bien ke men ta tong feeling oi bo. Hopi great amo awor pa final mes kenda niño for wak? Anto for wak hopi ma mihó no. Ke men a pas'é awe, ma tuma sierto, ma mira pari krítika hier en dar di pari hende, Facebook u trescientos, ke men nos a bai traha riba dje pa duna un presentashon hopi ma mihó. Awak so hopi so ménos nérvio, paso e meta ku mi ta tin mi a logr'é kaba, ke men awak nos ta gou bai wak ki èkstra, gou hèf fuan riba stage, wak e ta bira kiko. Bon brother, éksito pa bien brother. Mi ta kontentu pa bo mi yawe. Kiko!